It-tielet storja li se naqralkom mill-ktieb Stejjer mill-Bosk u Mkejjen Oħra ta' Patrick Sammut jisimha Il-Pittura Msaħħra ta' Żeppi. Żeppi kien raġel li minn mindu kien għadu ħalib ommu fi snienu kien iħobb jaqbad xi lapes tal-kulur jew xi krejon u jħarbex fuq kull tip ta' karta li kienet tiġi għal idejh. Imbagħad, dak li għall-ewwel kien jidher biss taħżiż, meta kont tiflih sewwa kien jakkwista forom differenti, dar, kelb, ħuta, ċinju, siġra, vapur, fjura, U l-bqija. Aktar kemm Żeppi beda jikber, aktar beda jsir midħla tas-sengħa tat-tpinġija. Sakemm meta kiber, kera karax u beda jpinġi. Xogħol Żeppi issa kien li jpinġi matul il-parti l-kbira tal-jum. Żeppi kien juża materjali u kuluri ta' natura differenti. Arah lil Żeppi juża daqqa xi strippa tal-injam, daqqa għadd ta' folji tal-gazzetta, daqqa xi kartuna kbira u daqqa xi biċċa drapp stirata biex joħroġ tpinġijiet tal-għaġeb. Tpinġijiet tiegħu kienu wkoll jieħdu suriet u anki qisien varji. Parti oħra mill-ħin ta' Żeppi kien dak li jqatta' barra Josserva oġġetti, forom, ħlejjaq, sitwazzjonijiet u movimenti differenti u f'ħinijiet tal-jum differenti. Dan kollu kien jgħinu biex meta jmur lura fil-garaxx tiegħu, jirħi ruħu għal ispirazzjonijiet ġodda u differenti li fl-aħħar mill-aħħar kienu jinbidlu fi tpinġijiet jew pitturi oriġinali u mill-isbaħ. It-tpinġija kienet saret tant parti minn Zeppi li ma kinitx tħallih lanqas matul il-lejl waqt li jkun rieqed. Zeppi kien spiss joħlom ħolm mill-aktar fantastiku, mimli forom, dellijiet u ilwien. Minkejja li hemm min jgħid li l-ħolm li nħollmu jseħħ biss f'żewġ kuluri, l-iswed u l-abjad, Għalhekk is-suġġetti tal-bosta pitturi ta' Zeppi kien ikollhom kemm mid-dinja reali kif ukoll mid-dinja mistħajla, immaġinarja u tal-ħolm. Il-kelma mxiet li Zeppi kellu ħanut tat-tpinġija. Il-mod il-mod kienu jiġu jżuruh mhux biss bosta persuni mir-raħal tiegħu, imma anki nies mill-irħula ta' madwar. Issa Żeppi kien jaqla' l-ħobża ta' kuljum permezz tat-tpinġija tiegħu. Min kien jistaqsih għal xi inkwatru għall-kamra tal-pranzu, min għal xi sqassalott u min biex jagħti rigal għal xi okkażjoni partikolari. Bil-flus li kien idaħħal Żeppi kien jixtri x'jiekol u x'jixrob, iħallas il-kera tal-ħanut u jixtri l-materjal u ż-żebgħa li kien ikollu bżonn għas-sengħa tiegħu. Jew fost l-oħrajn jidħlu fil-ħanut ta' Żeppi missier flimkien ma' tifel ċkejken, Paul, li xtaq inkwatru żgħir għall-kamra tiegħu. Żeppi mill-ewwel fehem li Paul kien jistħoqqlu xi ħaġa speċjali Għalhekk wara li qagħad jaħseb ftit, Żeppi resaq lejn rokna mdallma li kellu fil-ħanut u silet inkwatru żgħir żgħir minn għadd ta' inkwatri oħra. Fuqu kien hemm impinġi bieb b'ċavetta imdaħħla ġo toqba ċkejkna. Għall-ewwel, kif ra t-tpinġija, Paul baqa' ħalqu miftuħ. Imma Żeppi serraħlu rasu li dak kien inkwatru speċjali. Żeppi staqsa liċ-ċkejken Paul, Inti taf Dani? u Paul għamillu sinjal bħal iva b'rasu. Il-missier ħallas lil Żeppi u hu u ibnu telqu kuntenti lejn darhom. Kif waslu d-dar, Paul xtaq lil missieru iwaħħallu l-inkwatru f'kamartu, eżatt faċċata tas-sodda tiegħu. Missier Paul qatagħlu xewqtu minnufih. Il-ħin għadda u wasal il-waqt meta Paul kellu jidħol fis-sodda ħa jorqod. Wara li ommu u missieru tawh il-lejl it-tajjeb u bexxqulu l-bieb ta' kamartu, Paul qagħad iħares ftit lejn il-bieb fl-inkwatru l-ġdid li kellu imwaħħa l-faċċata. Fl-istess ħin beda jistaqsi, x'setgħa kellha speċjali dik it-tpinġija? Imma proprju ftit wara ġara dak li Paul qatt ma stenna li jseħħ. Iċ-ċavetta ċkejkna fil-bieb tal-inkwatru bdiet iddur, filwaqt li l-bieb beda jikber u jikber sakemm bħal donnu ħareġ mill-qafas tal-inkwatru u beda jitbexxaq bil-mod il-mod. Hekk kif il-bieb infetaħ kollu kemm hu, beda dieħel bħal ħoss ħafif tal-baħar iċafċaf. Għall-ewwel Paul ma riedx jemmen lil dak li kien qed jara quddiemu, u tgħidx kemm morgħu kajnejh. Beda jistaqsi jekk dik tiegħu kinitx ħolma jew kienx għadu verament imqajjem. Imma mbagħad bħal ġief tiegħu, qam mis-sodda fejn kien u resaq lejn il-bieb miftuħ. Fuq in-naħa l-oħra, seta' jara qamar jiddi sabiħ bir-riflessi tiegħu fuq mewġ kalm u fiddien. Seta' jara wkoll firxa ramel kbira u xi dgħajjes żgħar mistrieħa rashom 'l isfel max-xatt. Hekk kif Paul għadda mill-bieb, Sab ruħu fil-miftuħ. La kien hemm riħ u lanqas kesħa. Imma żiffa ħelwa li tpaxxik. F'dak il-lejl mhux tas-soltu, Paul ma jiftakarx kemm qatta' ħin jissamma il-ħoss tal-mewġ u jgawdi ż-żiffa ta' xtajta. Jaf biss li meta daħal lura f'kamartu u l-bieb tal-inkwatru beda mill-ġdid jiċkien sakemm laħaq id-daqs oriġinali, ingħalaq u ċ-ċavetta daret lura għall-pożizzjoni tal-bidu. U ħaġa tal-iskantament, il-ħin kien għadu l-istess bħal meta għadda mill-bieb għall-ewwel darba. Imbagħad Paul daħal fis-sodda u raqad minnufih. Minn dak il-lejl 'il quddiem, iċ-ċkejken Paul fehem x'kien is-sigriet wara t-tpinġija li missieru kien xtralu mingħand Zeppi. Ta' kuljum qabel ma jorqod Paul kien iħares lejn l-inkwatru u jara ċ-ċavetta ddur Il-bieb jikber u jinfetaħ bil-mod il-mod biex ftit wara, fuq in-naħa l-oħra, kienet tinkixef dinja differenti kull darba, daqqa xi foresta, daqqa xi pjanura miftuħa, daqqa xi ambjent fantastiku u minn dawk li tfal bħal Paul biss setgħu jimmaġinaw. Matul dak il-ħin Paul kien jitkellem ma' bhejjem differenti, anke ma' dawk li qatt ma ra la fuq it-televiżjoni u lanqas fuq il-kotba. Kien iżur pjaneti mbiegħda fejn kienu jgħixu kreaturi intelliġenti aktar mill-bniedem, għax kienu jafu jgħixu fil-qbil bejniethom u l-paċi. u kien jimraħ f'kastelli u fortizzi u labirinti ta' sekli ilu. Mit-tpinġija ta' zeppi kienu joħorġu ħsejjes ta' kull tip, daqqa l-għajta s-saħrek tas-sireni, daqqa dik tal-għana tal-għasafar, Daqqa l-ħoss tal-ilmijiet tax-xmajjar jew tar-riħ ivenven, u daqqa dak ta' strumenti mużikali mill-aktar rari. Iż-żmien għadda, u Paul kiber u sar raġel. It-tpinġija li kien ta' Ħżeppi u li xi darba kienet f'kamartu kienet ilha żmien f'post imwarrab fil-kamra tal-bejt. Meta Paul ħass li wasal iż-żmien Huwa ta l-inkwatru maġiku lil ibnu Josef. Għalhekk anki Josef seta' jibda jgawdi minn kmieni mis-seħer tat-tpinġija ta' Żeppi.